Disiturikiti y'Ibanda n'emwe omu disiturikiti ezirikwingana ina omu ihanga ryona, ahu gavumenti eherize kutongoza enkora eya Parish Development Model kandi amagomborora abiri gonka omuri Ibanda aharimu Ishongororo Sub-County omuri Ibanda North hamwe na Igorora Town Council, ezi zonka nizo zaabaasize kutunga sente Eza Parish Development Model. Abantu abaatungire sente ezi baine okwesiima barikugira ngu obwire obu bamazire nazo haine entunguuka ei barikureebaho omu maka gaabo. Ibanda ekatunga esente zirikwingana biriyooni emwe n'obucweka ashatu na mwenda omu sente za Uganda kandi eine saako makumi ana eza Parish Development Model. Obwahati bamwe ahari abo baayehandikiise omu kuganyurwa omu Parish Development Model okuruga omuri Igorora Town Council, Ibanda South, buri omwe akaheebwa miliyooni emwe nk'omuhanda gumwe gw'okubakwatiraho okuruga omu bworo. Choziire Gertrude, omutuura w'e Igorora yaagambira Sky TV ngu akatunga miliyooni emwe okuruga omu Parish Development Model kandi haine eki esente ezo zimuyambire. Choziire naagira ngu akaba aine ekyetengo ky'okukora omwani gwe kandi ku yaaherize kutunga esente ezo nikwo kuguraho ebomba y'okufuuhirira omwani, omubazi n'ebinyaatsi by'okuzaarira.
Hati naitwe twaabaire turi aha twine chairman waitu ogu yaatuhandiika yaagira ati naaza kwija esente za kanshinga, esente z'omuntu w'ahansi. z'okuyamba omuntu ow'ahansi hati yatuhandiika tweyamazire kutuhandiika twija abashomesa baija batweta twaza aha tawuni kanso twashoma twarinze kushoma ebihandiiko byaitu babitwara batuta omu kompyuta amaziina gangye gatamburamu nanye ku nabiire ndyaho naraaba banyeta ngu nze kubaceera sente. Kyomugisha Beatrice ow'eigorora tawuni kanso.

Reero enshaho zangye ibiri z'ebicwecwe ahabw'okuba zibaire zinteganisa eby'okurya, hati niziza kuba nizirya gye. Mbwenu nyowe nimbwira ngu entunguuka omu nju erimu neetambura gye. Kyomugisha yaayongyera yaahiga abantu boona abaatungire sente za Parish Development Model kureebeka ngu baazigarizayo tibaahiimura gavumenti atyo nikwo kusiima Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni na nrm gavumenti ahabw'okubareetera Parish Development Model. Nangwa ezi sente tiziz'okuzaanazaanisa nibenda twazikozesa tugaruke tuzigarreyo kubanga ziine otugoba tukye zitutunguure. Twine amatsiko ngu nitwija kuzikozesa kandi tuzigarreyo kurungi. Naagaruka hati nindiyo ningura omwani kandi ntairemu abakozi omu mwani barimu nibahinga kandi ndiyo ninyija kureeta ebinyaatsi by'okugwarira. Kandi n'omwana ogu nyine ogwomire oguri omu nju, ogu naayomize.
Desideriyo naagira ngu gavumenti ya nrm ebakozire gye ahabw'okwijuka omuntu w'ahansi ekamuheereza sente z'okumuyamba okuruga omu bworo. Gavumenti ningisiima munonga kureeba buzima ekiteekateekire kureeba ngu itwe abantu b'ahansi nitutunga esente twazikoresa emyanya yaitu nk'egi, entookye nk'ezi, twaba nitwenda kuteera abaana omu mashomero niyo gavumenti neegisiima. Happy Herbert Mayanja ni Chairman LC5 aha Bwibanda District agambira Sky TV ngu abantu baingi Baabaire bari omu bworo kwonka purezidenti w'eihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abatambiire yaareeta Parish Development Model.
Kwonka twahairwa kuremba okwenzura purezidenti Yoweri Museveni na administration ye yaatureetera Parish Development Model. Harimu pillars nyingi. kwonka harimu pira emwe ya Finance Inclusion kugira ngu abantu ba buriijo obucweka ashatu na mwenda ahari igana abu abantu abataine kasente baruga omu bworo. Buri financial year, Gavumenti neeza kuba neeta miriyoni igana omu SACCOS z'emiruka, kwonka neezitamu miriyoni abiri n'eitaano paakoota paakoota. Tukahairwa omuri Ibanda esente za PDM, hariho Parishes ina ezaatungire esente ezo. Mayanja yaagira ngu esente ezo tiziri z'okunywa amaarwa nainga kuguramu ebintu ebitari by'amagoba ahabw'okuba n'ez'okugarukayo. Tikuha esente ezo okazigura rediyo, tikuha esente ezo okaziguramu farasi, tikuha esente ezo okazikoramu eishokye, tikuha esente ezo okaziguramu enkaito za siniika zirikwera, kureka nibagira ngu oyihe esente ezo orikuza kuzikozesa ka bizineesi, ogure embuzi, oshubure ebihimba. oshubure ebinyobwa, otandike akaduuka, otandike omwoga ogu wakwasa kutamu akasente aku wayehora okeihamu akasente. Kandi akasente ako niko akari akamagoba makye munonga ahabw'okuba at the end of the day nokagarurayo.
Ezo n'eshonga ezi esente za Parish Development Model kandi iwe ku oraziiheyo okagyenda okazinywamu amarwa omanye ngu sente ezi n'ez'okwija okugaruzayo. Okwo twarugayo,